Биһиги ийэбит Мария Ильична өбүгэлэрин төрүт тастарын сүүрбэ биирис үйэҕэ дылы умнубакка, сүтэрбэккэ илдьэ кэлэн, ону биһиэхэ тириэрдэн, биһигини үөрэтэн хаалларбытыттан мин үөрэни хайдах астыыр туһунан эһиэхэ кэпсиэм, эһигини үөрэтиэм уонна бу билигин үөрэ отун үргээн көрдөрүөм. Үөрэ оппутун үлбүйбүт. Бу дьахай кытаанах баҕайы. Ол иһин бу буфе мастыйбытын иһин сэбирдэхтэрин ылаһаттыыбыт сымнаҕаһын. Төбөтүн уонна бу сэбирдэхтэрин ылар. Үөрэ тыбыллаана бу маннык кубаххай түһүннээх буолар. Уонна уга буоллаҕына хайдах эрэ маннык кытарамтыйан көстөр. Кэлин өттө хэмирдээн кэлин өттө маннык маҥан баата үөрэ ото дэнэр. Маныаха майгылыыр эмиэ от баар. Ол гынан баран кини маннааҕар сытыы чаҕылхай өҥнөөх буолар. Ону буккуйахха сөп, анараа от буоллаҕына аһыы, сыыһа-өргээтэххинэ чоҕуна үөрэҕит табыллыбат, ап-аһыы буолуон сөп. Бу курдук биһиги тутум оту үргүүбүт. Отун үргээн киллэрдибит. миска угабыт сууйабыт сууйан баран оппутун сабар гына уу кутабыт уу кутабыт уонна плиткаҕа уокка олордобут бу курдук олордон кинини хаһан оргуйуор дылы туруорабыт Сайҕыыбыт. Ону сайҕаа... Үчүгэйдик сайҕаатахпытына, бу холобур мастыйан хаалбыт, маналаммыт быраҕабыт. Маны үчүгэйдик сайҕаатахпытына, бу уута араастыйбыт, онтон үчүгэйдик сайҕаатахпына уута ньэҥкир буолуохтаах. Онуохала биһи хаста ууга сайҕыыбыт. Бу төрдүс ууту сайҕаабыппыт кэннэ, уубут ырааһырда, Оппут кырааската барбат буолла, ону эмиэ сиидэлиибит. Сиидэлээн баран, оппутун уута суох гына үчүгэйдик ыган ылабыт. Үөрэбит уутун оргутуохпут иннинэ бастаан киилэ аҥаара ууну кутабыт. Онтон 3 литрэ сүөгэй уутун кутабыт. Онтон оргуппаккабыт эрэ түөрт лоска бурдук кутабыт. Остолобуой лосканан наһаа толору буолбакка бу курдуккун нахан сөп буолар. Кини бурдуктаан баран оргутабыт, оччоҕуна иирбэт. Онтон Оргуйа турдаҕа куттахха, сүөгэй уута иирэн тахсар. Иэдьэгэй курдук буолар. Бу түөрт лоскабыт сэттэ уон биэс грамм. Аҕыс уон иһин гыныахаһа сэттэ уон биэс. Мантан элбээх куттаххына, сойдоҕуна кини хойуу хааһа курдук буолан хаалар. Маннык кутабыт, кута-кутабыт, буккуйабыт. Буккуйан бараммыт күүскэ, ытыгынан күүскэ хомуоҕа суох буолуор дылы ытыйабыт. Манна көрдөхө бурдуга биллибэт убаҕас курдук. Ону иһи бурдук эппэккит. Уонна халаммыт уокка уурабыт. Оргуйуор дылы туруорабыт.

Бу аата ытыйа нас диэн эмиэ утах буолар. Маны маннык бэйэтинэн эмиэ иһиэххэ сөп. Аны биһиги үөрэ оҥороорубут, марын кырбаабыт үөрэ мотун манна ыламмын буккуйан кэбиһэбин. Бүтэрэн бараммыт үөрэбит отун ытыйан аспытын кытта холбуубут уонна бу курдук ытыйан кэбиһэбит.